Dinna i sen-teɣli timiṭ, acu kan, s leḥmala i tt-ḥemmlen, yal yiwen yettwali amek ara tili tifrat. Aseggas-a, ma nettmeslay-d ɣef tmurt n Leqbayel, ad mgaradent tiktiwin, yal yiwen ad d-yemmeslay acuɣer d tagi tifrat, d amek i tella liḥala, d acu n wassaɣen i yellan, amek i ilaqen, d acu i ilaqen, ahat, i wakken diɣ tasertit-nni neɣ tamuɣli-nni ad tili deg wannar. I tmeddit n wass-a, akken i d awen-ṛeggmeɣ, ad yili d neɣ Karim Wacaq, azul fell-ak. Azul a Kamal, azul i wid i aɣ-d-yettwalin.

ad dduɣ ad d-iniɣ acu amek i ttwaliɣ amek i nettwali l'autodétermination-agi bɣa ad d-iniɣ belli tamurt n leqbayel tɛac-d ussan-agi yiwen yiwen n leqdic d ameqran un événement très important d agraw

am id ixedmen tasertit am id ur nexdem ara taddart n at waɛban i d-yegren irebbi i temlilit-agi sini tanemmirt tameqrant ad sen-fkeɣ azul d aḥmayan wa d-iniɣ timlilit-agi donc tefka-d yiwen ugmuḍ le conseil national kabyle إلا ɣف uqerruy-is Yunes Ɛedli d yiwen umussnaw i tessen akk tmurt n Leqbayel. Asefk azul d aḥmayan u dagi ad ɣelqeɣ taciwin n wayagi, ad d-uɣaleɣ ɣer usteqsi-inek. Tura nekkni l'autodétermination-agi mačči seg-s i d-nebda tamsalt. Uqbel l'autodétermination-agi tḥessiḍ belli seg 2001 segmi adabu Lezzayer yeqres s rṣas ɣef arrac iqbayliyen 180 warrac 128 warrac i yeɣlin uwernaɣ asmi d-iḥḍer ruḥen yiqbayliyen s ifassen d ilmawen Alezzayer i wakken ad cetkin ttwaqeblen daɣen s licar s ijenwiyen imeḥbas i d-suffɣen les délinquants les repris de justice i d-sufɣen ar ɣur-k iqbayliyen ruḥen gru milyon u tlata imelyan i wakken ad ruḥen ad fken tawerqet ad d-inin d acu d tilufa i ttɛicin u d acu i suturen qublen-ten-id donc s wayen i ẓran akk lɣaci ihi seg wass-nni negzem-itt di ṛṛay belli k ur ɣ-d-iqqim ara wazekka akked udabu amagi akked lbaṭel amagi. Yeggra-d kan tamurt n leqbayel ad tqabel iman-is, ad twali d acu i s-ilaqen ad texdem i wakken azekka-ines ad yili d azekka ara irebbin tarwa-s, d azekka ara yesnerrin di ccan-is, mačči d azekka ara s-d-ittawin kan lmut neɣ inig. Xaṭer finalman di tmurt n Lezzayer, xas ulamma yeɛni imawlan-nneɣ nnuɣen, imawlan-nneɣ mmuten ɣef tmurt n Lezzayer, d acu d-iṣaḥen Aqbayli, iṣaḥ-it-id tsusmi, ad yuɣal d aḥerki ugaden yumun qqaren kabil de service neɣ ad ad ad yekcem di tsertit i yebɣa udabu neɣ ad yekker ad iffeɣ tamurt neɣ tenɣena donc tebda-d le MAC imir-nni isem-is le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie ur d-yebda ara s l'autodétermination ilḥa-d wacu i d-yelḥan adabu am leɛwayed-is ur d-yerr ara kra bawal iwet tasusmi i donc ɛeddan iseggasen tiktiwin daxel umusu a la ttnernint ger iɛeggalen umusu llan wigad i yeqqimen di timanit llan wigad i yebɣan ad aẓen ar zdat ar l'indépendance et donc amek ara txedmeḍ bac akken iɛeggalen-agi i kumusu ur ttmesfaraqen ara ilaq bnadem ad d-yaf lḥaǧa s wayes ara ten-isdukkel deg umennuɣ. Dinna i d-yeɣli le concept-agi n l'autodétermination iwakken iɛeggalen-agi umussu n timanit n tmurt n Leqbayel ad qqimen, llan wigad mazal ad ttnaɣen ɣef timanit, llan wigad ara d-yegren ar wennar timunent, Nekk d yiwen gar-asen. Umbeɛd, llan wigad ara k-yinin ad neqqim d l'statuquo, c'est-à-dire di tmurt n Lezzayer, d iqbayliyen di tmurt n Lezzayer, donc l'autodétermination, d acu ara tt-yefrun? Ad tt-yefru le référendum, c'est-à-dire qu'ad sen-nessiweḍ i yiqbayliyen ad sɛun lḥeqq-nsen azref i wakken ad xedmen tifranin i swayes ara d-inin d acu bɣan, ma bɣan timanit ma bɣan euh, timunent neɣ ma bɣan ad qqimen akka d izzayriyen di tmurt n lezzayer Ala, Mass Hdeg, donc temslad s sid qayaq, alors Mass Wachax, kunwi tettmeslayem ɣef la régionalisation modulable, d acu tessehmeɣ-t justement le concept-agi

amek son potentiel la tin i izemren tura ad ilmtel ad teṭṭef la politique de l'éducation tella tayeḍ ur tezmir ara donc kul yiwet as transférer ayen i nwala tezmer neɣ ayen twala tezmer tebɣa ad transférer deg si la régionalisation modulable c'est-à-dire nesɛa les avantages irkelli d'une d'une autonomie locale

Kamal, aṭas ayagi uriɣ yiwen akkenni l'article en 1995 deg yiwen ujernan tura ulac-it La Nation rnuɣ yiwen en 98 gunat di Libération ideg i d-nniɣ abrid-agi i d-yenna Karim

aṭas lɣaci neɣ dayem di tmura am akken nwara di tmurt n sovyetik n rus n zik am akken tenwara di tmurt di tmura lazi di tmura n marikan aṭas aṭas marikan wadda ihi igduden meẓẓiyen igduden ur nesɛi ara tazmert mliḥ i tsemmi tesruḥ-asen uzerf-nsen

Icbi-d Ṛebbi, mekka d-ddu aṭas aṭas deg wawal dinna Karim, yewweḍ-d lḥal ideg-i agdud ɣas meẓẓi ilaq ilaq-as ad iseɣ azref i yiman-is, ilaq ad iṭṭef tussma lavenir-ines, tamuɣli-ines ar zdat, ilaq ad tili ger ifassen-is, ilaq lebni n tmurt-is, ilaq ayen ara d-yawi i ugdud-nnes ilaq ad yili gar ifassen-is axaṭer iffeɣ sigrifensis di leqrun-agi iɛeddan aṭas aṭas seg wasmi i d-tesnulfa Fransa adabu leḥkem yani ibnan kan ɣef yiwet n lǧedra

azekka ma yella bɣant di wehran ma yella bɣant di qsentina ma yella bɣant ama akka d-bdan daɣ di lemzab acuɣer ula d nitni zemren ad awḍen ar lebɣi-nsen maca d nekni i tt-id-ibdan di tmurt n lezzayer maca mačči d nekni i tt-id-ibdan di ddunit ama di lkanada di lkebek ama di winat di lespani aṭas aṭas lpeyi bask i yesɛan aṭas Ṭas eh, n tadsimat eh, tameqrant i tsemma nihni yettḍebbiren ɣef yiman-nsen si wakan kra leḥwayeǧ eh, aṭas aṭas ayen yanen lɛasker. L'article un des articles uriɣ Kamal fi lecɣal-agi qqareɣ-as un pays de système.

Ihi ntafaqen i wakken ad yili un pays de système. Ikken di Hong Kong ad ɛicen am akken i ttwalin nitni uma ad yili aṭas n ṛṛay gar ifassen-nsen ur ttɛican ara am la Chine euh, continentale. Nekkni d anta akken di tmurt n Leqbayel nezmer ad nili d tamurt n Lezzayer maca nekkni

D acu des atouts tesɛa tmurt n Leqbayel, Mass Haddag? Alors, kečč i yessawalen à l'autodétermination, acuɣer l'autonomie c'est pas une solution, acuɣer la régionalisation modulable c'est pas une solution, acuɣer aseggas-agi le monde iruḥ ttdakkant aṭas tmura, ha c'est un concept d amaynut anida aṭas n tmura ttdakkant, acuɣer kunwi truḥem tufam-d tifrat d wagi d tifrat? Ɣef wacu ara tbedd tmurt n Leqbayel? Ok, am akken i k-qqaren s teqbaylit, uqbel ad tzerɛeḍ timẓin, ẓer qbel amek i iga wakal.

seg wasmi i d-tebda yemma s lezzayer-agi ḥaca lqbayla s-yettxemmimen amek ara s-siǧehden amek ara tt-fnun amek ara s-dernun afud mi mara nmuqel d acu i s-d-ittuɣalen i tmurt n leqbayel ḥala lehlak ḥala ay ɣilifen la répression la Kabylie sera toujours un problème algérien l'état algérien

Zik i laṣasinin ur yedder. Wagi ma seddek semḥi ktaak awal s lɛezza xas ula ma walik zedab tamant wagi mesliḍ ad zgelina asbas-agi asteqsinu d amek tikti tesfehmeḍ-aɣ-d zgelli acuɣer tessawalem ɣer l'autodetermination mi amek ara tili deg wannar aseggas-a mi ara teṭṭfeḍ une réalité di tmurt n Leqbayel aseggas-a tesɛiḍ 55 pour cent

d acu sen ilaqen ass nni kan l'indépendance nniɣ ak id nekkini mi d-bdiɣ awal nniɣ ak nekkini l'indépendance yiwen nekkini gar-asen mais par contre comme ur nezmir ara ad tenḥettem ɣef iqbayliyen ass nni l'indépendance ass-agi il faudrait qu'il y ait une sensibilisation ilaq ɣac ad fehmen d'abord acu ɣ d-isawḍen ar dagi amek i nebɣa ad nexdem wakken ɣac ad d-inin ass-n nsel ula d nekkni de façon à aller vers ce référendum Iwakken lɣaci ad d-inin d acu bɣan. Par contre, tura ma ad d-tiniḍ amek ad tt-txedmeḍ. Qqaren-ak ulac ticraḍ mebla idammen. Les difficultés d'élite. Meɛna, mi ara tzerreḍ iman-ik tɛetbeḍ, txedmeḍ lsakrifis. I kečč, mi ara tbennuḍ axxam ad tɛetbeḍ, axxam-nni ẓriɣ d kečč ara t-izedɣen. Leɛtab ur yettneɛdal, akken tebɣuḍ tneɛtabeḍ. ad tɣelteḍ ur tḥettbeḍ ara mi ma deg la ad tbennuḍ ixxamen ad zedɣen wiyaḍ keččini toujours ad tiliḍ SDF politik SDF identitaire SDF culturel leɛtab ur tettaǧǧaḍ ara aɣlet tettɣelliten wiyaḍ ihi nekk inasen i iqbayliyen imi ara nessutur ayen yeɛnan l'autodétermination-agi tamsalt d tidet ur teshil ara meɛna la kabili tesɛa des ressources humaines déjà

ur tt-txeddmeḍ ara ma ulac la sécurité tagi d amezwalut et akka neẓra akka tura la sécurité ur tettili ara akked la Kabylie tant que le, le, le, le pouvoir euh, est là à la déstabiliser à tout moment donc ma digi la par exemple tuɣal tmurt n Leqbayel tḥella-d euh, akal-is tḥella-d ṛṛay euh, ara d-yegri ifassen-is yiwet yiwet la sécurité ad tili asmi tella la sécurité

timɣarin-nneɣ à leur ni chaque tamɣart ad tili c'est une c'est une artisanat à son niveau ma deg la txedem tabuqalt ad tenz ma deg la txedem abeṛnus ad yenz ma deg la txedem taqecwalt ad ass-agi par exemple même l'artisanat-nni yeswa yesyac n zik imawlan-nneɣ ass-agi ur txeddmen ara parce qu'elle ne sert plus à rien kul yawm ad ixdem donc ass-agi ur txeddem le problème il est complexe ur zmireɣ ara ad d-sfehmeɣ tura kecmeɣ di l'économie di dqiqa-agi i d-tefkiḍ mi ak-qqareɣ il y a des éléments